Selamat malam bala pendengar nyadi baka ke malam tu kitai begulai baru au ba jerita semengat renggat ke tiga puluh tiga. Nyadi baka ke malam tu aku minta ampun semua ngagai bala pendengar laban jerita semengat tu chukup lama udah nadai da tampung aku laban kebuah orang ke pengarang iya empai ngeluar ke renggat ke tiga puluh tiga au bala pendengar nyangka orang ke ngempu tauka pengarang jerita tu bisi sibuk mimit engka bisi utai. Deka diurus ke ngelama tu. Nyadi ribuh kitai bepanjai ke randau lalu ditampung ku semengat renggat ke tiga puluh tiga tu au. Pia ku munyi tampung ai bala peninga. Hari beganti siang, nyau ga beganti malam. Nyau udah setengah taun Sara udah diau ba menua orang dia. Setengah taun nya ga iya merinsa belalai ke sida buzu ku kelebih ari menyadi indai iya lenya. Tang taja pia lenya lalu bedau tetemu ke Sara. Sanga pan baka Sara mega. Lama diri ga udah neresa munoa orang dia. Saban hari begiga ke indu menama Sara ketegal deka ngapus ke sumpah ti nuntung menoa sida Edin. Lenya baka selama semampai nundok sereta nitih ke sanga ketegal julok ti iya deka ngembuan buluh runcing. Di menua din, apai enggau indai sara bedau mengkang begiga tubuh sara ti dilalaika seduai dalam gua alai seduai ngurung sara suba. Udah setengah taun lalu bedau ga temu sapa ti ngambi. Baka selama sida serumah enda nemu nama pengawa seduai melaki bini. Tang bisi ga sekeda orang kala nanya kini ke penua sara. Tang laban sara ke suah Pulai begulai enggau ini iya. Nya alai sida serumah enda ga tepejuah runding. Wai, bekeni enti anak tua mulai kediri kitu ila, kini ke semengat iya tama. Tubuh iya nadai ga ditemu ditu endu, ku Sinda nanya laki iya Sigau. Tang baka selama Sigau sigi semampai enda nyaut iya, tang dulu ngulung deruko apung ke benung dipegai maya nya. Berunding tu deh sigau, taja pan iya baka nya. Semina iya ke tepansut ke jaku lebuh ke ditanya bini iya munyi nya, iya pan sama baka bini iya, sama enda nemu. Meda baka nya, Sinda angkat niki ke sadau lalu gali nyabek betatika anak iya lalu enda pulai. Berasai lelengau iya ke anak dara iya nya tambah mega anak dara iya enda jaring kala jauh ari iya. Tang sekali tu berasai enggau iya jauh amat ari Sara. Nyau pemuas iya ke nyabek dia seinda pan lalu lelap, dia iya lalu bemimpi betemu enggau aka iya eru. Aning nyabek, Sara nadai ngawa ba kami ditu. Aku semampai ngemata ke iya taja pan iya enda ayan nyengenda ba mua iya. Bisi bunsu ukui ngibun iya dedin. Kapa nuan ka nusah ati diri? Siti peminta aku ai menyadi. Enti lebuh nuan tekuing runding sereta tebuka ati. Abas meh apai enggau indai tua, kelebih agi indai, balat amat iya betengap ke nuan. Nuan kelalu beteh di menua orang. Aku suah ngundang kita penyanik. Tang semina sara ke aja ulih bejaku enggau aku. Lebuh tepeda ke nuan nyabak, nyabak ba aku ai madik. Tang nama daya ku aku, nuan pan nemu asal penatai tua hari ni. Pia aku aru lalu nyium menyadi iya sinda. Apai, kati tua enggau tubuh sara nya udah kelalu lama tua ngelalai ke iya ditu. Nyu enggai agi ku enggau nuan ngereja pengawa bansa tu apai. Kemaya meh. Nuan ulih badu menyati pengidup orang enti enda kala ngaga penyalih ba nuan seraya mit nyeling apai iya nya bala peninga. Nyadi tu iya ke senting tu tadi au nyu udah datai ba mit jerita tu, jerita duai apai iya. Apai iya ngetu ngeraut wee lalu merening mua mit sepiak iya dia. Nyau ke ketap asai jantung mit lebuh meda apai iya ngempas ke wee enggau lunga ke dinding. Pengudah ke ninga jaku mit nya tadi. Tang kad apai iya tadi lalu bejalai rerigang nuju iya kia enggau mua ti naka pemedis ati. Dia meh dia apai iya lalu bejaku, Sekali agi ku ninga nuan nyebut leka jaku udah disebut nuan dulu tadi, aku enda ngira nuan anak aku. Mati nuan kereja aku ila. Barang sapa ke mandah pengawa aku sigi mati laban aku. Anang ka bejako ngajar aku. Aku nemu nama pengawa aku. Ko apai iya nganu mit. Nyau je jengap tudah mit dicekak sereta digitang apai iya lalu dempas ke ari tanah. Naka pemedis mit laban apai iya nyau ngeliat ipak pemedis tubuh udah dempas sereta tendang apai iya. Iya meh angkat belubah mit mupuk mulai kediri ke rumah. Dalam pejalai iya mulai kediri ke rumah, dia mit berunding deka nusi ke apai enggau indai Sara. Pengawa seduai iya, sepengelama pengelenyau tubuh Sara benung didegiga Sigau enggau Sina. Datai di rumah meda mit ke jingka, pejalai ngirit diri. Dia indai iya beruman napatka mit. Peda mua mit nyau nemaram kiba kanan. Darah beteritik ari hidung. Apuuh! Sapa ga mensia bangat ngempiak ke nuan baka tu Nun? Ngemalat nya nuan tu bakal ida apai? Ko munyi sabek indai iya nungai adik. Benung kap jaku nusi ke indai iya. Peda nyu datai ga apai iya nyenguk iya ba mua pintu. Nya bala peninga. Nyadi jerita tu tadi sara tubuh sara tu tadi udah di diambi apai mit aaa bala peninga nya orang ke enchuri tubuh iya nya tadi. Nyadi kira ke nangka tu dulu renggat semengat iya ke tiga puluh tiga bala peninga minta ampun nyema jerita tu bisi pandai au. Kira nadai randau bukai bala peninga selamat malam mupok dulu aku.